Sinjuri nsellmulkom u nilqgħukom għal dan il-podcast din hija l-ewwel esperjenza tagħna hawnhekk eh, fil-Gazin 12 May fejn ħankunu qegħdin ninxandru dan il-podcast eh, u dan qegħdin nagħmluh fl-okkażjoni wkoll anke tal-25 anniversarju minn meta s-surmast Maestro Herman Ferrugia Franz sar surmast ta' din is-soċjetà, ġifieri proprju fl-1999. Aħna hawnhekk kellna esperjenzi li meta kellna bżonn nagħmlu radju għamilna radju, kellna frekwenza li konna nxandru fuqha. Meta fi żmien il-Covid dehrilna li għandna nkunu qrib in-nies permezz ta' programmi televiżivi anke rnexxielna nibnu studjo tat-television u anke bdejna nxandru Niftakar il-festa. U issa biex nimxu maż-żmien, moda il-podcast, il-mezzi soċjali u allura qegħdin nagħmlu dan il-postka. Ma kinitx idea tiegħi, kienet idea tas-Surmast innifsu li nilqgħu magħna hawnhekk lil Herman Farrugia Franz. Herman, l-ewwel ħaġa, isħaq ngħidlek Herman sewwa jiena matul dan il-podcast. Dik kienet idea tiegħek li nagħmluh dan fl-okkażjoni li f'Diċembru li ġej Sewwa, jiġifieri għandna ndumu niċċelebraw matul din is-sena. F'Diċembru li ġej, inti kont sirt surmast ta' din is-Soċjetà, hux hekk? Iva. L-ewwel nett, nirringrazzjak. L-ewwel ħaġa li rrid ngħidlek ma rridx nisma' l-kelma maestro. Dik iddiqaqni ħafna. Fil-fatt, naħseb ta' min nibda biha di, qed inħossek fl-ambjent Malti qed nabbużaw wisq minn dil-kelma, kulħadd bid-dinja maestro. Imma togħġbok surmast, jiġifieri? Għax tant kulħadd qed jużaha. Jiġifieri tant Imma stenna nara għax pereżempju jiena jien għandi t-tifel jiġi hawnhekk u u dejjem nafżah li qatt ma jirreferi għalik pereżempju bħala Herman imma jirreferi għalik bħala surmast kif aħna lill-għalliema ngħidu la teacher jew jew miss jew irid ikun hemm rispett lej lej daw. Naħseb togħġbok il-kelma surmast. Li inti tindirizza ġa tajba surmast ma fiha xejn. Inti dejjek ma' jgħid.
Imma meta jiġri llum qed jiġri li speċi qabel dil-kelma konna nibżgħu ngħiduha, speċi li xi ħadd l-għandu ċertu rispett li tgħidlu dil-ħaġa. Illum sirna, qed nisma' fuq ir-radio, minn minn hemm bdiet din fuq ir-radio, u ma se ngħidlek minn bdiet, illi xi ħadd għadu jibda dan. Ma bdejtix jien, hu. Le, le, kieku ngħidlek. Xi ħadd għadu jibda, xi ħadd għadu, maestro. Allura ġiet magħna l-mużiċisti, ġie, issa ġie qisu t-titlu ta' ridikolu. Jiġifieri biex issir maestro dement li trid tagħmel il-grade eight. Hija xi ħaġa, le m'għandux, hija xi ħaġa rispettabbli li konna nużawha għal xi ħadd, mhux xi ħadd speċjali. Imma sar naqra, il-MRO. Għadkom tiktbuha? Iva, iva. Tiktbuha. Per eżempju, jien ma niktibhiex imma meta nagħmlu kunċerti, Preċessur Bażretur, Herman Farrugia Franz, għax jien qatt ma rajt orkestri barranin. Minu taħwix biddi. Qatt ma rajt orkestri barranin u hekk li xaħat ikteb maestro, Malta biss. U paċenza xerridu naġlu ħafna. Mela, għax hemm ħafna xi nsemmu. Mela, Issa, di ta' Franz ġiet wara u niftakarni kien hemm xi erbgħa hekk minn warajk joqogħdu jgħidu Franz hawn u dak. U jiena kont ngħidilhom Franz ommu u di hija komuni li kunjom il-mama tiġbru. Sa tiegħek inzerta vera kunjom jidħol fil-mużika nara ħafna. It-tnejn, dawk it-tnejn tiegħi, jiġifieri Farrugia u Franz it-tnejn tiegħi. Taf kif ġiet dik? Meta kont żagħżugħ ma kontx nuża. Imma meta tiżżewweġ, taf inti, l-ewwel tmur is-social hawn, is-social service. U min kien hemm hemm qal li kemm għandek kunjom il-mami sabiħ għal li Franz. Għatlu iva, għalli żommu data wara d-desk. Għatlu nistajin, għalli mela le, Dort lejn dik iż-żmien it-tfajla u Stefania. Għedtilha, Inżommuha għandi iva, isbaħ hekk. Eżempju, jiġifieri meta żżewwiġt, bdejt nuża Farrugia Franz. Ikolli kedda bih għax ħafna ħasbu Franz. Għax huwa German. Naf li xi ħadd jindirizzak Farrugia Franz. Franz, dak huwa kunjom Ġermaniż. It-tnejn nafuh. Għax il-boss dannu kien Ġermaniż. Issa, jiena hawnhekk Qabel ġejna hawnhekk b'għatli daw inti, u daw kollha dati ta' x'għamilt u x'm'għamiltx u, x'għamilt mhux m'għamiltx, m'għamiltx mhux qiegħed hawn. Eh, imma inti kif irnexxielek iżżomm dad-dati kollha, inkluż meta, per eżempju, għamilt l-ewwel lezzjoni tal-banda, il-Ħamis, 23 ta' April 1987. Dik meta ktibtha did-data? Għax jiena hawn, jiena bdejt ukoll hawn, imma ma niftakarx meta eżatt. Issa ngħidlek kif daħlet f'moħħi. Il-ħin kien joqsok tikteb hawn. Jiena Jiena ngħidulek bħala familja aħna la ħadd ma kelli dilettant tal-festi tal ħadd xejn. Imma jiena kont hekk ma nafx kif kont inħobbhom Minn meta kont żgħir? Minn meta kont żgħir.
U bdejt qisni meta kelli bdejt nikber ftit niftakarni kont immur nixtri każett Mit-12 t'Mej għadni niftakar li mkien l-ewwel wieħed tal-86 kien każett niftakar marun bl-emblema tal-86. Kont xtrajt wieħed mill-gażin San Filip x'nar kien isfar bl-għajn aħdar kien tajuli Salvu Gandulla niftakar ġebuli minn armarju u kont nixxi anke niftakar kont xtrajt każett Manta San Ġużepp niftakar kien roża niftakarhom. Jiġifieri ma kellix imma mbagħad kelli dejjem kelli ġibda li naħseb Din il-ġibda ġiet, jiena nqovja lill-ħerzien. Ovvja lill-ħerzien speċi kien jarmawh sa tmir f'tmej. In-nanna tiegħi toqgħod Lazzru Pisani. Viċin.
Lazzru Pisani hemmhekk kien qed jgħaddi l-maxta filgħodu. U jiġifieri qatt kont naf Fil-bidu meta kont żgħażagħ kont naf li jisu jeżisti xi mkien ieħor għal vittmi għax għax konna noqogħdu lejn il-parti l-ġdida. Issa, u bad trid tħajjar din tgħallem il-banda. U kemm kellek żmien?
Fl-87. Fl-87 kemm kellek? Jien twilit fis-74. 74. Xi 11, 12, xi ħaġa le. Issa ħa ngħidlek kif ġiet ta' 23. U meta ġejt ewwel lezzjoni, Niftakar ġejt il-każin, kien hawn ġewwa Farrugia, u meta kont sejjer lejn id-dar bdejt nisma' l-murtali. U n-nies bdew jgħidu, Isma' l-murtali, llum San Ġorġ, it-23 ta' April. Allura ma nsejtha qatt, li jiena l-ewwel darba għamilt lezzjoni f'San Ġorġ, it-23 ta' April. Jiġifieri inti ma. Għalhekk ma ninsiex. Inti ma tiftakarx lil Johnny Ciantar allura? Le.
Ma tiftakrux?
Ara jien l-ewwel li bdejt ma' Johnny Ciantar bdejt u mbagħad niftakar kien ġie Joey, naħseb Joey ġie fl-87 jibda jgħallem jien. Eħe. Mela. Jien kont l-ewwel żmien tiegħu. Minn tal-bidu.
Kont l-ewwel żmien ta' Joe Farrugia. Issa, min min ġabek hawn? Il-ġenituri imma kienu jġo għax kellek ħdax ma kienx tiġi waħdek hawn. Le, issa, u mbagħad, jiġifieri, biex ngħidu hekk, jiġifieri, jien għalija l-festa ta' San Filep kienet dawn dejjem. Ħruġ min-niċċa, jiġifieri niftakarni min ma jiftakarx jħruġ min-niċċa, naħseb inti tiftakar. Fl-erba il-knisja tintela min-nies. Eh, u jekk tmur jiġifieri xejn joħroġ sanfile fit-tmienja, m'għandekx ċans issib post u l-knisja kienet tkun mimlija. Mhux kif tkun illum, jiġifieri fejn niċċeċ ta' San Ġużepp u d-duluri hemm tifga bin-nies bil-wiefa. Ħruġ min-niċċa niftakarni. Noħorġu għal nhar tal-art tas-sibt, nhar tal-art dak li kien hawnhekk. U il-marx ta' filgħodu, dik kienet il-festa li jiġifieri dawk it-tliet affarijiet da. Imma mbagħad jiżni tħajjar li tgħallem il-banda qas naf kif. Ma nafx. Qas taf kif?
Le. Ma kellekx din l-imħabba li l-mużika partikolari. U laħad direttant tal-festa, imma Hekk, ma nafx kif. Jiġifieri. Issa, jiena li dak iż-żmien kont qiegħed diġà hawnhekk, jiena kelli ħames snin meta, meta. Għax int kont titgħallem qablek. Kont nitgħallem qablek kelli ħames snin. Ġifieri fl-eighty seven niftakrek ġej lilek hawnhekk, però dejjem kont u kollha konna naraw illi qiegħed mhux timxi 'l quddiem, ma tiġri fit-tagħlim u anke bħala jiena niftakar kien toq l-althorn, kont jiġifieri kont bħala mużiċista, kont mużiċista tajjeb, jiġifieri għaliex rana nkunu qed nisimgħu lil xulxin ma' ġenb xulxin, jiena kont diżastru niftakarni, jiġifieri, jiena ta' sittax-il sena tlaqt 'l hemm illa għaliex ma kellix din l-imħabba kbira jew da. Issa u mbagħad inti bdejt tagħmel dawn il-grades, issa il-grades meta ngħidu it-teorija jiġifieri, kont bdejthom ma' Joe Farrugia u għamilt sal-five ma' Joe Farrugia, hux hekk? L-ewwel nett, Tajjeb li ngħidu li. Lih kont se nistaqsik, imma kellek din l-ambizzjoni, għax dak kulħadd jaf li meta inti tibda l-grades, dement li tasal grade eight, u mbagħad tkompli u tkompli tilħaq, allura mbagħad bdiet din l-imħabba lejn il-mużika jew le? Imħabba lejn il-mużika jiġifieri dejjem kien hemm, imma mhux jiġifieri mħabba lejn, kif se ngħidlek, il-festi jew le, ma nafx kif. ma nafx kif, jiġifieri tħajjart li niġi daqshekk, nitgħallem strument, dik bdiet. U bdiet tiżviluppa. Issa, l-ewwel qed tajjeb li ngħidu, jiġifieri di għax qed ngħidu grades u mhux grades, ta' min infaħħru ħafna lil Joe Farrugia li tisemmi inti li kienet ħaġa rivoluzzjonarja ħafna. Kbira. Li f'gażin ta' banda, qed ngħidu aħna fl-89, 87, 88, 89, kien jagħmlilna l-eżamijiet tal-London College. Imma dik kienet xi ħaġa li ma ssirx fil-każini tal-baned Maltin, jiġifieri li hawnhekk, li hawnhekk fl-89 konna nagħmlu l-eżamijiet ġol-każin, kienet xi ħaġa kbira, ma konniex inħallsu.
Jiġifieri Joey kien vera viżjonarju u ħaġa li jien komplejt nagħmilha u komplejt inżommu f'moħħu. Jiġifieri jien għandi sal-grade five. Taħt Joe Farrugia.
U mbagħad mort għand. U bħala student tal-każin. Fil-fatt jiena rsistejt ħafna wkoll biex aħna bħalissa l-istudenti li rresqu, irresquhom f'isem il-każin. Jiġifieri aħna fuq iċ-ċertifikati tfal ikollhom 12 May Benzo, jiġifieri aħna irrikonoxxuti mill-London College. li aħna bħala skola li ndaħħlu l-istudenti. F'dal-każ naħseb isem l-iskola li huwa ma jitqgħu għal. It-tnejn both.
Amante.
Amante. Issa ħa niġu għaliha dik għax hemm ħafna x'ngħidu dwar ir-riforma mużikali Eh, jina naħseb li saret darbtejn iktar mill-li darba. Dejjem kien hemm l-ewwel tentattiv jisu fl-2007 hekk u xi ħaġa hekk. u mbagħad ma nafx x'kien ġara qishom kwitaw l-affarijiet imma mbagħad inħolqot din ma ejja għax hemm ħafna x'ngħidu affarijiet mill-passat sewwa. Issa, però jiena xorta nibqa' ngħid illi naħseb illi inti kont ambizzjuż bħala persuna, ġifieri Xi mkien ġa moħħok kellek illi tixtieq li xi darba jien naf issir is-surmast tal-banda twerf miegħek. Għidilna jekk kellekx imkien. Jekk metta qatt tgħidha llejla. Le, le, le, ħa ngħidu hekk, id-direttura inħobbha. Jiġifieri niftakarni nixtri l-iskors qabel mhux bħal-lum, jiġifieri Jien naf, iġġibhom bl-internet u hekk, jiġifieri rrid nordna minn barra b'ittra. Ikollok il-partitura tal-istrumenti kollha? Mela, mela kont nixtrihom, kont inġemma', jiġifieri jiena l-flus li kont inġemma' kont nonfoqhom. Immur il-belt nixtri kasetts tal-mużika, bl-inġemma u nġib il-mużga minn barra biex jiena noqgħod nara l-iskors u mbagħad Għal dawk li għal dawk li forsi mhux qed jifhmu qegħdin jarawna bħalissa dana bażikament ikollok eh, dil-partitura u jkollok il-partituri tal-istrumenti kollha taħt xorxejn biex eh. tkun taf taqrom daw flimkien, ġifieri inti tkun taf li l-klarinett qed jiżbalja bħalissa x'għandek. Għalhekk iddawru ħafna l-paġni intom għax inti line line timxi. Eżatt, eżatt, eżatt. L-iskor tkun twila tkun tkun kbira. Jiena ma jirnexxilix inlaħħaq irid ikollok moħħok vera għaddej. Qed tara kollox. Dak il-ħin. Issa, ovvjament u ma bqajt għaddej sakemm sakemm u mbagħad anke bdejt ikollok din il-ħajra li jkollok anke l-kompożizzjonijiet tiegħek. Ix-xewqa naħseb jiena ta' kull min. Jiena jekk niġu jiġifieri għalija l-ewwel nett John Farrugia u anke nerġa' nsemmieh kien vera raġel li meta għamilt il-Grade Five hawn qal li issa inti m'intix ta' idejja iktar. U kien qabbadni ma' Charles Zammit, Ħal Luqa, li Charles Zammit kien bħala teacher. Wara Carmelo Pace, qabel kien hawn Carmelo Pace, jiġifieri kulħadd għand Carmelo Pace jekk trid tilħaq. Meta miet Carmelo Pace, naħseb f'xi l-eighties, kien laħaq Żammit. Jiġifieri kienet ħaġa kbira biex tmur tistudja għand Żammit, u flus, eċċetera. U hu stess kien irranġa li ma' Żammit. U komplejt ma' Żammit. Jiġifieri, kien vera. U mbagħad bqajt għaddej sa sa.
Jiġifieri mbagħad ma żammejt komplejt l-istudju, niftakar meta mort għand żammejt irċivi ittra d-dar qalli inti ġiet aċċettat biex tistudja l-orkestrazzjoni, l-fuga, kuntrapunt, ta' x'qed jgħid, iva, u komplejt miegħu. Imma naħseb U mbagħad, dik huwa l-istudju tal-mużga. Id-direttura ħaġa oħra, d-direttura trid tkun fi. Issa, inti għamilt il-massimu tal-affarijiet, anke dħalt l-università. Dik ħaġa oħra. Mbagħad tiġi għamilt diploma l-università. Jiġifieri, issa, ħa nistaqsik xi ħaġa. Hemm limitu kemm wieħed jistudja l-mużika? M'hemmx limitu. Ġifieri inti tista' terġa' tidħol tistudja. Ah, mhux hekk hu.
Bħalissa. Sa xiex? Le, bħalissa, pereżempju, tinteressani ħafna l-istorja.
L-istorja tal-mużika. Fimni, dan inti dejjem tanalizza, dejjem tara x'ħinu ħiereġ, fejn sejra l-kompożizzjoni. Per eżempju, nanalizza ħafna kompożituri li huma l-kompożituri naf, il-kompożitur t'issa, Karl Jenkins, per eżempju. Tara x-xogħlijiet tiegħu.
Il-kompożituri tal-films. Il-kompożituri, per eżempju, ma tantx. Jiena. M'intix midħla tagħha. Mhux biex midħla tagħha.
Imma orkestrali ħafna, eh? Le, minuta.
Mhux biex midħla tagħha, qatt ma kontx fanatiku tagħha. Eh. U ma tantx kont fanatiku ta' fala. Għax il-mużika tal-films, per eżempju, huma kbar, John Williams, Hans Zimmer. Eh, u jirrakordjaw bl-istrumenti vera. Eh, Imma meta tkun tanalizza l-kompożituri kif imxiet il-kompożizzjoni fis-seklu 20, tibda tara Li huma qed iġibu dawn l-affarijiet ħafna drabi noqgħod attent kif ngħidha imma dik ir-realtà. Qed ikunu kopjisti jiġifieri? Pereżempju
Karl Orff kbir ħadd kważi ma imma mbagħad nafu b'John Williams li ħafna ġieli ħafna mużika u hekk. Qed tifhmu jkun hemm relazzjoni jiġifieri ħa nipprova. Ennio Morricone. Ħa nispjega.
Ħa nibdew minn hawn. Il-mużika tal-films hija ħaġa oħra, jiġifieri jekk inti tistudja l-kompożizzjoni f'konservatorji, dawk hija meqjusa qisha bħala pop composition. Għax inti dak il-ġeneru ta' kompożizzjoni romantika diġà laħaq il-milja tiegħu. Qed tifhem ġifieri inti li bħal l-armar tal-vesti, pereżempju inti ara il-pavaljuni barokk u hekk bħal arti ma qed jikkontribwixxu xejn, għala? Għax dak huwa ġeneru li diġà ġie żviluppat jew għargopin bħal m'inti qed tpitter u qed tpitter Qisu xi wiċċi, dik huwa żmien li għadda issa. Hawn reżona. Mela, ħanibdew insemmu daqsxejn is-sur mastrijiet ukoll. L ħaġa rridu nsellmu l-memorja eh, għax għalina huwa eh, tant importanti li anka f'dan il-podcast li nsellmu l-memorja tal-fundatur tal-banda Twert Meli huwa s-sur Amante għattar taħna ħafna Kienu jgħidulu is-Sur Amante, għax kien l-iskola, eċetera. Ma nafux.
Jiena ma nafux hekk, sewa. Però mbagħad, ovvjament, il-banda eh, marret fidejn Maestro Henry Camilleri. U inti hemmhekk bdejt fi żmien Maestro Henry Camilleri. Eh, wara Henry Camilleri kellna lil Raymond Fenek idirli eh, għal perjodu qasir. Għal perjodu qasir. Wara mbagħad kien hemm Maestro Charles Rachia. Issa, ħa nkun naqra challenging bħalissa. Jiena ngħid, u di tista' tiġri lil ħafna nies dil-ħaġa, illi hemm timing fejn inti tista' ssir dak li tixtieq issir. U jekk taqbeż dak it-timing, jekk taqbeż dak il-momentum, inti tista' ma ssirx inti s-surmast tal-Gażejn Tmirt May. Għidilna x'kien ġara eżatt bejn wieħed u ieħor, x'tiftakar inti fl-1999. Il għaliex kieku dak il-perjodu nqabeż, pereżempju, probabbli għandna xi surmast ieħor hawn, jista' jkun ġara hekk? Jiena li fuq din il-ħaġa, bħalma tajjeb inti, jiena kont bandist u ftit minn ħin ta' Camilleri. li minnu tgħallimt ħafna, kien raġel eżatt kollox fi żmienu konna nagħmlu programmi tajbin, kollox jipprepara kollox hu ħsieb il-banda, jiġifieri mhux bħal surmastrijiet ta' llum ma jagħmlu xejn irid jidderieġu, ħafna surmastrijiet hekk illum qas jimxu quddiem il-banda, hekk it-trend ta' Malta, mhux jien hawn hekk ta'. Imma Henry kien ħadt ħafna eżempji tajbin minnu. Niftakarlu anke jagħżel il-mużika jiġi Mikiel jiftaħlu jġiblu l-whisky, jagħżel hekk kollox u kienna nagħmlu programmi tajbin. Issa Henry kien ħadem ħafna l-banda għax fi żmien Amante il-banda tagħna kienet iddoqq il-ġimgħa biss. Aħna l-ġimgħa konna ndoqqu biss biex daħlu ġranet oħra hekk. Allura kienu l-ġimgħa jagħmlu marċu jekk jifdal jagħmlu biċċa mużga. Henry daħħal it-tradizzjoni l-għeles mal-Ġimgħa, għax il-Ġimgħa kien twil il-marċ, il-Ġimgħa kien idur Vjal il-Ħelsien, Venezjana, imma Henry kien stabbilixxa. Ir-reżenja ta' Henry Camilleri kienet jisa ħasdet naqra lis-soċjetà, hux hekk? Henry kien stabbilixxa li l-Ġimgħa nagħmlu programm tajjeb, stabbilejna l-Erbgħa, jiġifieri dan. Wara Henry, mbagħad kien eħef Sal dak, ġifieri għalkemm kellna xi trinkwit tiegħu, ġifieri Henry just iddejjaq, iddejjaq ikompli fil-banet. Jiena naħseb ir-raġuni tiegħu kienet, Henry kien raġel serju ħafna, bdew din l-idea li għolew ħafna l-prezzijiet u hekk, Jiġifieri. U jisu rrit jitlaq minn xena. Id-dejjem dawn l-affarijiet. Naħseb dik kienet ir-raġuni jekk tara l-affarijiet meta bdew ġejjin illi jekk bandista marċ ta' filgħodu ħa jieħu daqas xahar paga ta' surmast. Issa, ma bdiex tagħmel sens. Biex nimxu pass, issa għidilna xi ħaġa dwar Raymond Fenech, iddiskrivih, jien naf xi ħaġa. Raymond Fenech ma tantx damaw. Eħe, orrett, imma xi ħaġa tajba, għidilna xi ħaġa tajba dwar Raymond Fenech. Jiġifieri. X'tiftakar int? ftit, jiġifieri xhur, kultant jiġifieri programm wieħed għamilt is' San Filep. Kien naħseb kellu tajjeb. Kien transition, kien hemm transition għal. Jagħmel marċi qabdu, għandu marċi ma' Malta għandu mhm. marċi qabdu illi hekk ħadd il-pals tan-nies Għandu xi wieħed drabi l-knockout jew x'inhu li eh, imma ftit dami ma tantx ħalla impatt hawnhekk. U mbagħad, u mbagħad instab kien Charles Cachia dak iż-żmien qisu eh, Charles Cachia eh, intalab biex biex isir Surmast naħseb wara Raymond Fenech u x'hekk. Dak iż-żmien. Għax hu kien diġà bandist qabel. Dak iż-żmien ta' żmien ta' Charles Cachia u din qiegħda fil-minuti mhux qed ngħid xi ħaġa ħażina u tinkun kiesaħ. Fl-ewwel laqgħa li għamluha miegħu, kien hawn dik il-qisu l-affari dak iż-żmien, li nkun jien, ma nkunx jien, għax jien kont qisni bdejt. Qabel Charles Cathie. Tiela, hekk dak iż-żmien.
Imma jien kont inħoss. U inti kont għadek żgħir.
Kont inħoss li le għadu żmien. Kont inħoss għadu żmien. Naħseb kien żmien ukoll, ma niddiqax ngħidha llum, illi. Kien hemm Philip Gatt illi kien ikun hawn, nafu li Philip Gatt kien surmasta tal-Banda San Filep li kien spiċċa bl-inkwiet hemmhekk u kien ġie hawnhekk wieħed qisu minna l-Ħadd nixorbu noħorġu. Infatti llum għandna ħafna ruqqa hawn.
Il-mużika tagħhom. Mużika. Kollox. U kont staqsejt anke lilu biex jieħu l-banda l-Philip Gatt imma kien marid u. kien marid. Insellmu l-memorja ta' Philip Gatt, jiena niftakar kont ħadni ħdejh l-isptar xi ġurnata qabel miet, jaħasra. Iva. Konna raj mela, min kont ġejt miegħek. Kellu nifsu tqil.
Iva, dakinhar l-għada miet li morna naraw, jaħasra. Tinsellem it-tfal tiegħu waħda minnhom tifla tiegħu nafa. Issa, ċ-Charlie Cachia ta' qabel ma sar Surmast hawnhekk, ta' kontribut kbir kien fis-seventies u hekk fil-fatt li Joey Farrugia u hekk, hu għallimhom u dawk l-affarijiet. U naħseb kien ħaġa sabiħa li s-soċjetà ttih dan ir-rikonoxximent lil Charlie li jkun Surmast hawnhekk. Jiġifieri, għax ħadem ħafna għall-banda, mhux f'dak il-perjodu li ħa l-banda, dak għamel xogħlu ta' surmast hemmhekk, imma fil-bidu ħadem ħafna. Jiġifieri fil-bidu meta kien hawn fis-seventies kien hawn ħafna bandisti tal-post kif Qegħdin nifformaw issa imma fis-seħħ hu kien jaħdem ħafna. Fil-fatt bħal Joey Farrugia u hekk għandhom rispett kbir lejh għax kien joqgħod jgħaqqad ħafna piccolo banda kien jgħidulha u ħadem ħafna. U jiġifieri naħseb kienet ħaġa sabiħa li kien ġie maħżur surmast, jien ikkoperajt miegħu jiġifieri għamilna. Inti kont ċa- Għamilt seba' kont snin assistent Assistent surmast. sormast meta kien Charles Kakija. Seba' snin assistent surmast. U ħaġa sabiħa li ngħidu fuqu illi dal-aħħar sena l-għaddiet ġabilna l-mużga kollha illi u għax hu kellu ħafna mużika u dejjem kien jinteressa ruħu li jagħmel arranġamenti u hekk ġabli kollox kien jiġi s-Sibt hawn jgħajjat minn isfel iħallilna l-kaxxi jiġifieri u bil-mod il-mod qed nikkatolizza. Issa, kellek imma ħalli niġu għad-domanda l-proprja, kellek din il-biża' illi jista' jkun illi jekk it-timing ma jkunx tista' ta' mela l-ewwel ma ridx u mbagħad tista' tinqabeż. Mhux qiegħed inkun kiesaħ ta' ġifieri imma qisu jien tant ġew naturali l-affarijiet illi qas ukoll noqgħod naħseb f'dawn l-affarijiet. Sinċerament qed ngħidlek, jiena dejjem ridt imma di dejjem li ridt illi jiena ninforma ruħi sew. Jien ma ridx insir sur massa x'jiena dilettant hawnhekk jew għax partitarju, jien ridt inkun li fil-pożizzjoni tiegħi nagħti semi sew u isem il-banda nisplodiha 'l fuq. Jiġifieri jiena ħdimt kemm flaħt. Nista' ara, ara, nista' nassigurarak li jekk dak iż-żmien m'emmen ħadd, illum żgur qed nemmnu ġifieri. Ħa nibdew minn hawn, pereżempju, ma kinitx komuni li tmur tieħu degree l-università fil-mużika. Qisu meta mort jien il-kors kien għadu fil-bidu tiegħu, fis-sens mort u. Kont immur privat mhux. U dak iż-żmien kien jiġifieri, l-istess żmien. Kont immur, eżatt, kont immur privat mhux se ngħid min, kompożitur magħruf Malti. Kien joħodni ħmistax-il lira n-nofs siegħa. Kont niftaqar biex intihom illum. Li kienu flus kbar.
Ħmistax-il lira Maltija nofs siegħa. Dak iż-żmien kienu flus kbar. U biex jgħidlek żewġ kelmiet u jikteb rimarka u titlaq 'il barra. Imma ħallasthom u.
Imma ġifieri,
xogħol, ġifieri jiena rajt illi jiena ninforma ruħi tajjeb li jiena nkun informat fis-sens, tifhimni, illi nipprepara ruħi sew. U illi jiena meta niġi biex insir sormaz mhux biex inħa nsir sormaz għax imma nkun għax vera. U ħadt gost! Sirt nafha wara, jiġifieri, imma żgur illi meta sirt Surmast fin-99, nies mill-Kumitata u marru ħadu l-parijieri tas-Surmastrijiet magħrufa ta' dak iż-żmien f'pajjiżna. Jekk għandhomx jaċċettaw li inti ssir. Ħalli biex nispjegaw xi ħaġa. Għax imbagħad kellmuni wara, qaluli. Biex issir Surmast, il-Kumitat Eżekuttiv irid jivvota bħala speċi u jiddeċiedu bejniethom illi ssir inti. Imma mbagħad sir. Issa, inti meta sirt kont vera rivoluzzjonarju, jiġifieri letteralment, u mill-bidu bdejt tattakka mal-ewwel, mhux biss fejn tidħol il-mużika, għax jiena ninnota xi ħaġa, li inti tinfluwenza lit-tmexxija tas-soċjetà, jiġifieri fejn jidħlu ż-żgħażagħ jiġu jieħdu parir minn għandek, jekk kienu huma tan-nisa jiġu jieħdu xi parir minn għandek, iż-żgħażagħ semmejthom diġà, l-eżekuttiv, tan-nar, xi kulħadd jiġi jgħidlek xi ħaġa. B'xi mod, b'xi tinfluwenza, sa ma nqogħdux induru mal-lewża. U di ħaġa tajba nara jiena, jiena nara xi ħaġa tajba. Ġifieri dejjem għedtielek, jiena pereżempju lilek narak fil-politika. Eh, imma inti ma trix. La nagħlaq is-sittina.
Eh, imbagħad forsi meta tagħlaq is-sittina. Isma' ah, forsi kienu jagħmlu il-President ġdid kien hawn kien hawn wkoll ftit ilu. Jiġifieri, imma di vera li li inti tidħol f'dawn l-oqsma kollha fil-gazees u kulħadd jirreferi għalik? U di bdejna nħossuha minn kmieni. Ismagħni, jiena. Hux vera?
Di soċjetà nħobbha u ppruvajt ninforma ruħi fejn tidħol l-istorja tagħha. Allura jista' jkun taf ċerti affarijiet li għax ħafna drabi ma tkunx tafuhom. Per eżempju, jien naf milux riċerki li għamilt. Nieħu gost li nkun infurmat u mbagħad qisek meta inti turi li inti taf ċerti affarijiet, qed tifhimni? Allura tikseb dik il-fiduċja wkoll. Eżatt, u jiġifieri ma kontx naf, jien imbagħad jien sirt naf isma' l-banda tagħna ma kinitx tista' tgħaddi mill-pjazza. Il-banda tagħna kienet tibda minn Feldxekettier, iddur minn Feldċimiterju u tispiċċa biex dħalna fil-pjazza trab il-kbir. Umbat l-ewwel darba. Inti kont tagħmel din riċerka biex iżhom id-drittijiet li għandha l-soċjetà tiġġilidhom. L-ewwel darba li daqina fil-pjazza l-programma minni fil-pjazza. Hawnhekk kien hawn jekk taqra l-minuti kien hawn kontroversja għax ħafna nies ridu li l-programm nibqgħu nagħmluh fil-pjazza mhux hawn. U kien hawn min-nies nagħmluh hawn, fil-fatt għamilnih xi erba' snin fil-pjazza, quddiem is-salib. U hemm dik il-ġrajja meta u Patri Gazin San Filep il-planċ irresquh, marru n-nies taw żarmawlhom, ramewlhom l-hemm. Jiġifieri ċertu ġrajjiet għax meta meta aħna għamilna l-ewwel darba għaddejna mill-pjazza, allura ridna nuru li dħalna fil-pjazza, allura għamilna programm fil-pjazza u kieku ridna, jiġifieri konna nibqa' postna hemm quddiem is-salib, il-planċier tagħna hemm. Imma mbagħad speċi Iddeċidejna niġu hawn. Hemm ħafna ġrajjiet, imma dawn is-sentiment. Kieku kelli ngħidlek. Qegħdin nqerbu bejn l-istorja, bejn il-mużika. Eżatt. Fil-mużika li tgħid forsi rivoluzzjonarji x'inhi rivoluzzjonarju. Jiena dejjem xtaqt li nkunu banda, mhux banda tal-festa biss. Banda li ta' kapaċi tagħmel kunċert f'teatru, banda li kapaċi tattira. ċert udjenza, fil-fatt dawk il-kunċerti li naħseb qed tgħid rivoluzzjonarju li għamilna sensiela ta' kunċerti, kien jidher write-up fuq il-kunċerti li nagħmlu fuq it-Times. Qatt ma kienu jidhru fuq il-banet li jkollok isem ta' kritiku tal-mużika. X'imkien semmejthom.
Jikteb fuq banda għax dawn il-kritiċi jqisu l-banet bħala xi ħaġa sekondarja. Jiġifieri aħna ppruvajna li nkunu daqsxejn dejjem iktar rivoluzzjonarji. Hawnhekk fis-soċjetà u diversi ritratti mhux mhux qed jidhru hawnhekk imma fi swali oħrajn li għandna. Dawn huma kunċerti li saru f'diversi teatri, pereżempju naf it-Teatru Manwel, Sir Temi Zammit-Hall, Università ta' Malta, x'kien hemm iżjed, anke naħseb l-Istitut Kattoliku jidhirli, jiġifieri saru ħafna. Issa, però, biex tagħmel kunċerti bħal dawn, dawn kienu jiswew ħafna flus u kien hawn daqsxejn xniegħat hawn ġew, pereżempju nies jinkwetaw imma Imma dawn l-eluf kollha kif jista' jkun? Kien hawn dat-tip ta', kienu jiġu ġo widnejk dat-tgergir? O mela, o mela. Kien jasal hawn. Imma inti kellek dil-viżjoni xorta bqajt. Jiena la nkun konvint, jiena ndum naħseb ħafna x'se nagħmel, imma jekk inkun konvint li qed nagħmel qed nagħmlu b'rieda tajba u qed nagħmlu għal ġid tas-soċjetà. Kemm taħseb li saru musicals bħal dawn? Kemm saru? Le għamilna sensiela ta' xi disa' għaxra. Saru għaxra ġifieri. Darba minnhom wieħed Leading Century pereżempju. Iva, iva, iva. Dik kienet interessanti.
Iva.
Għadni niftakar Leading Century kien qaam trouble kbir mal-management imbagħad. Għax aħna minni ħsielna Sixteen kien is-simha l-kbir tiegħu. U kien hemm ir-rassa ta' nies tilgħin. U n-nies li riedu jaraw il-films l-oħra ma setgħux jgħaddu. U inti s-sinema qatt ma kienu ikun hekk, is-sinema taf kif ikunu, it-taraġ ma tantx ikun hemm nies maniġabbli jkun, imma aħna kien hemm ħafna nies u biex niftakar jiena u Godwin sejrin il-laqgħat magħhom ma' li jmexxu hemm, ma nafx mhux tad-De Cesare. Godwin biex għal min forsi ma jkunx qed jifhimna xi qed ngħidu. Ġifieri ma kienx faċli tidħol f'dawk il-venues. Il-Perit Godwin Agius illi kien President ukoll anke tas-Soċjetà ta' Gizmina. Irrid niftakar li jien għadni qisni nemusa, jien hawn qudni se nitkellmu ma' ta' De Cesare, se nitkellmu mat-Teatru Malmö, se nitkellmu ma' ta' li ma' nies kbar li inti biex tikkunvinċihom illi ħa tagħmel kunċert hemm. Mela, qed jagħmluli sinjal illi fadlilna xi tliet minuti, żewġ minuti insomma biex nagħlqu din l-ewwel parti, għaliex hawn mbagħad ħa jkollna parti oħra fejn irridu nitkellmu dwar ħafna affarijiet. Fosthom, pereżempju, illi Sena ilu Herman kien għaddej minn problemi serji ħafna fis-saħħa tiegħu. Bażikament kien għamel operazzjoni illi mill-affarijiet kollha li jġagħluk tiffirma għax jista' jiġrilek hekk u jiġrilek hekk u jiġrilek hekk, dawn ġrawlu kollha. Għalhekk ibqgħu magħna għaliex din l-istorja ħa nirrakkontawha kollha u L-iktar ħaġa li ħa toħroġ illum għall-ewwel darba hi x'kien għaddej minn ġo moħħ Herman dak il-ħin illi ġie mill-oppju u qalulu inti ġralek hekk u hekk u bħalissa qiegħed l-ITU u qiegħed fil-periklu. Ibqgħu magħna il għaliex ħa jkollna ħafna affarijiet x'nirrakontaw ma' Maestro Herman Farrugia Franz.